Tajjeb, l-ewwel nett nirringrazzjakom ħafna li lqajtu din l-istedina tagħna. Ħsibna li l-iskop tagħha kien propju li norbtu din l-attività tal-Lectio Divina li issa s-Segretarjat ilu jorganizza dan l-aħħar snin. Però dis-sena li kif tafu intom minn hawn ftit ġranet oħra, ftit ġimgħat oħra, ħa jibda l-Ġublew tal-Ħniena, ħsibna li norbtu t-tema tal-Ġublew proprju mat-tema tal-Lectio Divina u nagħmluha b'mod iktar organizzat mis-soltu. Kif tafu ħa jkun hemm laqgħa kważi kull nhar ta' Ġimgħa bi ftit eċċezzjonijiet, F'dan il-ħin, mis-sebgħa neqes kwart sa tmienja neqes kwart, hemm persuni oħra li avżawni li għandhom jiġu, però kien hemm min avżani li llum imħabba ċirkostanzi ma setax. Xi ħaġa li m'għedtilkomx fl-emails, di ħa tkun streamjata u jiena nixtieq nagħti merħba wkoll lil dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-istreaming. Qiegħda tiġi streamjata mill-Media Centre u min għalih ikun impossibbli li jattendi, ikun jista' jsegwiha anke fuq il-websajt tal-Media Centre. Wara li tkun saret, tkun ukoll available għal min jista' jerġa' jaraha jew ma jkunx possibbli li jaraha live f'dak il-ħin, anke fuq il-Lycos ikun hemm il-films tagħhom kollha. B'kollox ħa jsiru 32 laqgħa u kollha ħa jkunu marbutin tmienja kull wieħed mal-Evanġelji differenti, tmienja minn San Mattew, minn San Mark, minn San Luqa u minn San Ġwann. Father Stefan Attard ħa jieħu siltiet mill-Evanġelju ta' San Mattew, F'Adam Martin Micallef ħa jieħu l-kapuċċin, ħa jieħu siltiet mill-Evanġelju ta' San Mark, Father Paul Sciberras li ħa jibda huwa u jagħmlilna introduzzjoni eh, ħa jieħu siltiet minn San Luqa u Monsignor Arċisqof li ħa jagħmel it-tminja l-oħra ħa jieħu siltiet minn San Ġwan. Daw ħa jkunu alternating, jiġifieri mhux ħa nagħmluhom l-ewwel daw kumbat l-oħrajn, jiġifieri ħa jkunu alternating. Jiena diġà bat il- it-timetable tagħhom lil kulħadd, però min m'għandux inkun nista' ntih kopja għalkemm qiegħda wkoll fuq il-Lycos. Jiena nirringrazzja f'isimkom il-Father Paul, il-Father Martin, il-Father Stefan u l-Monsignor Arċisqof. Nirringrazzja l-Arċisqof ukoll tal li qed jagħtina dil-kappella biex aħna nkunu nistgħu nsegwa, ehm, nagħmlu dil-esperjenza minn hawn. L-aħħar kelma li rrid ngħid. Dan mhuwiex kors fuq il-Bibbja, issa Father Paul jispjega aħjar minni. Niddejjaq insejħilhom kors, mhuwiex kors. Din hija esperjenza li rridu nagħmlu flimkien. Ehm, fil-handout li tagħna Father Paul sejħilha ehm, din l-esperjenza fejn il-kelma talla miktuba issir talba. Jagħtina aktar dettalji għalhekk Father Paul. Grazzi ħafna, grazzi Father Paul, f'idejk.
Nsellmilkom u nilqgħu lil xulxin għal din l-esperjenza fil-kelma t'Alla li u trid tkun f'moħħna l-ħin kollu din, kelma t'Alla miktuba allura fil-Bibbja li se ssir it-talba tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar, dan hu l-iskop tal-Kelma t'Alla miktuba. Il-Kelma t'Alla taslilna b'diversi modi, imma l-Kelma t'Alla miktuba mbagħad trid twassalna fl-esperjenza tat-talba li aħna nikkomunikaw, nkellmu lil Alla u hu jkellem lilna proprju permezz tal-Kelma ta' Alla miktuba fil-Bibbja. Il-kelma jew il-kliem lectio divina tfisser qari spiritwali, qari divin, qari fl-ispirtu ta' Alla. Huwa l-ispirtu ta' Alla li kitibha permezz ta' bnedmin fi kliem il-bnedmin bħalna. U allura rridu nduru lejh kontinwament biex Inissel f'qalbna, b'mod speċjali, it-tifsira, dak li jrid jgħidilna Alla b'dak li hemm miktub b'mod konkret, biex ngħidu hekk, bl-iswed fuq l-abjad, proprju fil-Bibbja. U allura s-siltiet li se nagħmlu, din is-sena se jkunu siltiet fuq il-ħniena, biex jgħinuna proprju naraw din il-faċċata ġdida, faċċata oħra ta' Alla nnifsu fil-fidi u fit-talb. Kif għandkom fil-handout, il-Lectio Divina hija l-esperjenza biex jiena nsir midħla iżjed, nidħol iżjed fl-ispirtu ta' Ġesù innifsu, nagħmel din l-esperjenza ta' Ġesù innifsu. U dak li ta din il-forma ta' erba' skaluni, u nsejħulhom skaluni għar-raġuni li l. Patri kontemplattiv Ċertosin, Gwigo t-Tieni, imma dan miet fl-1188, allura ħafna snin ilu, ta din il-forma ta' erba' skaluni. Kiteb ittra lill-ħabib tiegħu Ġervażju, U fiha l-Lectio Divina ddeskriviha bħala scala paradisii, jiġifieri s-sellum tal-ġenna li bih allura inti tista' tarġa' skaluna wara skaluna titla' fil-ġenna, ġifieri jkollok l-esperjenza ta' Alla nnifsu. U allura dawn huma l-erba' skaluni ta' dan il-metodu ta' talb fuq il-Kelma ta' Alla. L-ewwel skaluna hija l-lectio, jiġifieri l-qari, imma qari mhux biex ħa naqra l-ewwel darba dan it-test. Ħafna testi mill-Bibbja stess aħna min jaf kemm il-darba qrajnieha. Però, għax hija l-Kelma ta' Alla mhux sempliċiment kliem, mhux sempliċiment stejjer li naqraw f'dan il-ktieb tal-Bibbja, imma hija l-Kelma ta' Alla nnifisha, allura il-lectio trid issir mod kif Il-Kelma ta' Alla miktuba tkompli jew terġa' tinżel f'qalbi. Mela allura qari attent ta' dak li hemm miktub fil-Kelma ta' Alla. Il-mistoqsija li nagħmel fl-ewwel skaluna tal-Lectio Divina lili nnifsi trid tkun kontinwament waqt li jiena qed naqra b'mod iktar profond il-Kelma ta' Alla miktuba hija, Jiena U l-Kelma t'Alla? X'qiegħed jgħid it-test tal-Kelma t'Alla miktuba f'dak li qiegħed nitlob bih? X'qiegħed jgħid it-test? Ma ngħidx, jiġifieri, fil-Lectio Divina, pereżempju, jekk qed naqra l-parabbola tal-iben il-ħali, jien għad innafha, min jaf kemm nafuha, min jaf kemm smajnieha, m'hemmx għalfejn nerġa' naqra, li nerġa' naqra u nerġa' naqra u nerġa' naqraha nħalliha tinżel f'qalbi. Biex tkun il-Kelma t'Alla li qed tkellimni, u mbagħad, mhux jiena ngħid x'qed tfisser, x'qed tgħid il-Kelma t'Alla, imma qed tgħidli hi xi trid twassalli f'qalbi. L-attitudni mbagħad li nieħu f'din l-ewwel skaluna hija l-attitudni li jsemmilna San Pawl fit-Tieni Ittra lil Timotju, L-Iskrittura kollha hija mnebbħa minn Alla. La mnebbħa, għandha l-Ispirtu ta' Alla, n-nebħ ta' l-Ispirtu ta' Alla fiha, mela huwa l-Ispirtu ta' Alla nnifsu li qiegħed ikellimni f'dan it-test ta' iswed fuq l-abjad, ta' dak li hemm miktub fil-Bibbja stess, fil-Kelma ta' Alla. It-tieni skaluna l-meditatio. Allura l-mistoqsija tkun, X'qiegħed jgħid Alla lili, mhux lil ta' madwari, mhux lis-superjuri tiegħi, mhux lill-mara tiegħi jekk jiena r-raġel, mhux lir-raġel tiegħi jekk jiena l-mara, imma x'qiegħed jgħid Alla lili permezz ta' dan it-test? U allura l-attitudni tkun l-attitudni ta' Samwel Illi jisma' attent lil Alla jkellmu u jgħidlu x'inti tgħidli, tkellem Mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. It-tielet skaluna, dejjem tilgħin, it-tielet skaluna hija l-iskaluna tal-orazzjo, tat-talb, imma t-talb mhux illi Ngħid xi talb bl-amment, pereżempju, imma dik il-kelma li issa rajt x'qiegħda tgħid u rajt x'qiegħed jgħidli Alla lili permezz ta' dik il-kelma, kif issa se ssir il-kelma tiegħi lilu mibdula mill-Ispirtu Qaddis ta' Alla li kitibha, kif sa nkellem biha stess lil Alla nnifsu. U l-attitudni naturalment ma tistax tkun aħjar minn dik tal-Marija Omm Alla, il-mara tal-Kelma li lil Alla tgħidlu, Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej. U allura b'dan il-qari li nkun għamilt, li nkun qiegħed nagħmel, qari spiritwali qed ngħidu, qari fl-ispirtu ta' Alla li kitibha, jiena se nara fejn iridni nimxi Alla. Fejn iridni mmur Alla permezz ta' din il-kelma li qiegħed jgħidli. Ir-raba' skaluna, il-kontemplatio, mhijiex l-iskaluna li fiha għax inkun qrajt, tlabt, dan it-test tal-kelma t'Alla miktuba se nibda ninqata' mill-art, jew se nibda nara d-dija ħierġa minni, jew inkella se nara ħafna sħab madwari. Il-kontemplatio hija l-iskaluna fejn jiena nkun, kont, Templatio fit-tempju ma' Alla, u t-tempju huwa s-simbolu tal-preżenza ta' Alla f'nofs il-poplu tiegħu. Mela fil-Contemplatio jiena nesperjenza dan il-qrubija, jiena nkun qrib tant ta' Alla, nista' nkun b'mod ġdid u b'mod qawwi fil-preżenza tiegħu meta hu kellimni permezz ta' din il-Kelma tiegħu miktuba. Għedna li l-lectio divina hija l-qari fl-ispirtu ta' Alla li kitibha li nebbaħ lil bnedmin oħra bħalna biex jiktbu dak li huma qegħdin jesperjenzaw u li thom Alla li jesperjenzaw. U allura jekk San Pawl pereżempju fl-Ittra lill-Galatin, Kapitlu 4, vers 6 jgħidilna Il-Missier jibgħat l-Ispirtu ta' Ibnu jgħajjat f'qalbna, Abbà, Missier, jekk jiena se nagħmel din l-esperjenza fl-Ispirtu qaddis ta' Alla, ta' din il-Kelma tiegħu, tal-mod kif qiegħed ikellimni, mela jiena, barra li l-Ispirtu jkun qiegħed jitlob fija u lil Alla jsejjaħlu Abbà, Missier, Missier tiegħi, Jiena f'din l-esperjenza nista' nisma' wkoll fil-qalb ta' Alla permezz ta' din l-esperjenza tal-Lectio Divina, l-Ispirtu ta' Alla wkoll, għax huwa l-istess wieħed, jgħajjat f'qalb Alla, Beni, Ibni. F'qalbi jgħajjat Abba, Missier, imma f'qalb Alla jgħajjat Beni, Missieri, e u Ibni, Ibni, lili jgħidli Ibni. Allura f'din l-esperjenza tal-Lectio Divina Jiena nista' nidħol f'din ir-relazzjoni ma' Alla b'dan il-mod tant qawwi, b'dan il-mod tant personali, għax Alla se jkellem lili permezz ta' dan it-test, mhux lil oħrajn, lil min imissu jisma', lil min imissu jafha din il-kelma, imma lili personalment. L-ewwel test illi għandna f'din is-sensiela ta' Lectio Divina li se nagħmlu, jiena kif qalilkom Joe, is-Sur Joe Farrugia, se nieħu t-testi fuq il-ħniena imma mill-Evanġelju ta' San Luqa. Dante, Dante Alighieri, lil San Luqa jsejjaħlu scriba mansuetudinis Christi, Dak li kiteb, l-iskriba, l-kittieb, l-iskrivan, tal-manswetudni ta' Alla, tal-ħniena ta' Alla lejn il-bnedmin. U din se narawha b'mod qawwi ħafna fl-Evanġelju ta' San Ġwann, ta' San Luqa, u naturalment, sħabi l-oħra u anke l-Arċisqof se jaraw, naraw dawn it-testi minn Evanġelji oħra propju li jitkellmu fuq il-ħniena ta' Alla, biex, matul din is-sena, f'din is-sensiela sħiħa, inkunu nistgħu nagħmlu esperjenza iktar qawwija, permezz tal-Kelma t'Alla nnifisha, proprju ta' din il-faċċata ta' Alla li titkellem, li tgħajjat kontinwament f'qalbna, Inħobbok u nħenn għalik. Nafu li l-ewwel żewġ aġġettivi li jagħti Alla lilu nnifsu fil-Bibbja, lilu nnifsu, jsejjaħ lilu nnifsu huma Ħanun u Raħum, jiġifieri ħanin u dak li jagħder. Mela Alla lilu nnifsu jagħrfu bħala dak li jħenn, dak li jagħder. Ma naħsibx li nistgħu Nagħmlu esperjenza isbaħ minn din tal-ħniena ta' Alla jekk mhux permezz tal-Kelma tiegħu stess. U l-ewwel test li bih Alla jista' jkellimna fuq din il-ħniena tiegħu huwa meħud mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu sitta, versi 27 sa 38. L-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu sitta, versi 27 u sa 38. L-ewwel skaluna l-lectio. Nerġa' naqra kemm-il darba hemm bżonn, hawnhekk minħabba l-ħin naturalment naqrawh darba, imma meta nkun waħdi naqrah kemm-il darba hemm bżonn Sakemm ma jibqax kliem li jiena m'iniex nifhem xi qed jgħid u x'ifisser, ħalli jinżel dejjem iżjed qalbi t-test sħiħ, u allura nkun nista' nifhem sewwa mbagħad x'qiegħed jgħidli Alla permezz ta' dan it-test. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Imma lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom, Ħobbu l-għedewwa tagħkom. Agħmlu l-ġid lil min jobgħodkom. Bierku lil min jisħetkom. Itolbu għal min iżeblaħkom. Min jagħtik bil-ħarta fuq naħa waħda, dawwarlu wiċċek ħalli jagħtik fuq in-naħa l-oħra. Min joħodlok il-mantar, anqas il-libsa m'għandek tiċħadlu. Agħti lil kull min jitolbok, u min jeħodlok xi ħaġa tiegħek, titlobilux lura. Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll agħmlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax il-mitnbin ukoll iħobbu lil min iħobbhom. U jekk tagħmlu l-ġid lil min jagħmel il-ġid lilkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax dan jagħmluh saħansitra l-mitnbin. U jekk tisilfu xi ħaġa lil min tistennewh iroddilkom lura, xi ħlas jista' jkollkom? Il-mitnbin ukoll jisilfu lill-mitnbin, bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor mingħandhom. Imma intom ħobbu l-għedewwa tagħkom, agħmlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura, u l-ħlas tagħkom ikun kbir, u tkunu wlied Alla l-Għoli, li hu tajjeb mal-ingrati u mal-ħżiena. Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu l-maħfra. Agħtu u jingħatalkom. Kejl tajjeb, marsus, mgħeżżeż sewwa u mburġġat iqegħdulkom f'ħoġorkom. Għax bl-istess kejl li tkejlu intom, jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-Mulej. Allura fil-bidu ta' dan il-qari fl-ispirt wejjew insejħu li l-ispirtu qaddis ta' Alla nnifsu. Eja spirtu li ktibt permezz tal-kliem tal-bnedmin din il-kelma li jrid iwaslinna Alla. Eja spirtu mill-qalb ta' Alla. Agħtina li aħna wkoll niftħu l-qalb tagħna għalih, għall-kliem ta' Alla, għar-rieda ta' Alla, għall-moħħ ta' Alla. Ejja Spirtu tan-nar biex tibdel lilna fil-kelma li jrid iwasslilna l-Missier. Ejja nifs, mill-qawwa ta' Alla, biex nieħdu d-deċiżjoni li tridna nieħdu quddiem dan il-kliem, din ir-rieda, din ix-xewqa tal-Mulej Alla. Amen. Il-test tal-Evanġelju ta' San Luqa illi qegħdin nitolbu bih Nistgħu nsejħulu ċ-ċentru tad-diskors tal-wittja illi nsibu fl-Evanġelju ta' San Luqa. Nafu li fl-Evanġelju ta' San Mattew nsibu d-diskors tal-muntanja. L-istess bejn wieħed u ieħor diskors li nsibu mbagħad fl-Evanġelju ta' San Luqa, dan li biċċa minnu qegħdin naqraw illum, nitkellmu fuqu llum, Huwa d-djoskors tal-witja, għaliex f'San Luqa Ġesù jagħmlu mill-witja, mhux mill-muntanja. Fil-fatt insibu ftit qabel it-test li qegħdin nirriflettu fuqu. Jgħidilna li Ġesù jitla' fuq l-għoljiet biex jgħaddi l-lejl fit-talb lill-Missier. Imbagħad jinżel f'witja, jagħżel lit-tnax il-dixxiplu tiegħu, U mbagħad, flimkien magħhom, jiltaqa' mal-kotra tan-nies biex, li kienu ġew biex jisimgħuh, imma mhux biss biex jisimgħuh, imma wkoll biex ifejjaq il-mard tagħhom. Allura, din l-esperjenza tat-talb ta' Ġesù innifsu, tar-relazzjoni ta' Ġesù innifsu, Fuq il-muntanja, jinżel biha b'din il-qawwa li rċieva mingħand il-Missier, b'dan in-nar li rċieva mingħand il-Missier, biex jgħaddih lid-dixxipli tiegħu kollha, mhux biss lill-appostli, imma lid-dixxipli kollha, permezz tal-kelma li se jwasslilhom u tal-fejqan. Nistgħu ngħidu, permezz tal-kelma li tfejjaq. Allura naraw illi anka l-istess deskrizzjoni ta' minn fejn Ġesù għamel dan id-diskors li parti minnu qegħdin nitolbu bih, isir ifisser mhux post ġografiku, qed ngħidu biss witja, hi li ma hi, imma ssir ukoll tifsira teoloġika, tifsira li tkellimna fuq Alla. Ġesù jitla' fuq il-għoljiet biex jiltaqa' ma' Alla. Ġesù jinqata' mill-bqija tad-dinja biex hemmhekk jiltaqa' mal-Missier. Minn hemm u mingħandu jkun jista' jġib il-qawwa biex iwassal il-Kelma tal-Missier, Kelma li tfejjaq. Għax il-muntanja f'San Luqa tfisser dan, il-post tal-intimità t'Alla. F'Mattew il-muntanja tfisser il-post tar-rivelazzjoni ta' Alla lill-bnedmin. U allura f'Mattew Ġesù jitla' fuq il-muntanja biex jirrivela lil Alla, iwassal, jikxef min hu Alla l-Missier. Mela allura ifisser illi L-għan ewlieni ta' dan id-diskors li Ġesù jagħmel fil-wittja huwa indirizzat lil żewġ kategoriji ta' nies. L-ewwel nett lill-appostli, lit-tnax, l-ewwel li jissemmew wara li Ġesù jgħaddi l-lejl fit-talb. f'relazzjoni ma' Alla l-Missier, biex hemmhekk ikun jista' jagħmilhom veri dixxipli tiegħu u jiffurmalhom qalbhom ħalli jkunu jwasslu l-ispirtu ta' Kristu Ġesù nnifsu lil dawk li jiltaqgħu magħhom. Imma mbagħad għandna t-tieni għan ta' dan id-diskors li Ġesù jagħmel fil-witja. U l-għan huwa li jgħaddih ukoll dan id-diskors lid-dixxipli tiegħu kollha biex ikun jista' jgħaqqad il-missjoni tiegħu, missjoni ta' ħelsien, missjoni ta' liberazzjoni, missjoni ta' fejqan, lill-bnedmin kollha mbagħad. Tant illi l-istess diskors illi nsibu ftit qabel ta' Ġesù x'għamel meta pprietka u fejjaq lil dawn in-nies li ġew biex jisimgħuh, nistgħu nisimgħu l-istess eku ta' dak li għamel Ġesù ftit qabel meta daħal fis-sinagoga ta' Nazaret, qara l-profezija minn Iżaija li kienet tħabbar il-missjoni tiegħu ta' salvazzjoni f'din id-dinja u hemmhekk japplikaha għalih. Meta jagħlaq il-ktieb, jagħtih lura lill-qaddej u mbagħad jipproklama x'ġara fih permezz ta' dak it-tħabbir ta' dik il-kelma li ħa mill-profeta Iżaja. Din il-kelma seħħet illum waqt li qegħdin tisimgħu. Din il-profezija seħħet fija li pproklamajt, li ħabbart din il-kelma li intom għadkom kemm smajtu. U l-istess diskors nerġgħu nisimgħuh hawnhekk x'għamel Ġesù lil dik il-folla li ġiet biex tisimgħu. U allura għandna l-istess it-tħabbir tal-Bxara t-Tajba, it-tħabbir lill-fqajrin, it-tħabbir tal-kelma li teħles lill-għomja u lill-imjassrin u l-kumplament. Il-missjoni ta' Ġesù li ħa mingħand il-Missier permezz tal-profezija ta' Iżaija qed titwettaq issa fil-ministeru pubbliku ta' Ġesù innifsu. Fl-episodju ta' qabel, Ġesù għedna jinżel flimkien mal-appostli minn fuq il-muntanja. Il-folol ġrew lejh biex jisimgħuh u jibda jgħallimhom. Però ninnutaw il-qawwa u l-isfida tal-kliem li Ġesù jippreżenta lil din il-folla li ġiet tisimgħu. Jekk hu stess qalilhom, Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu, u issa intom ġejtu għandi biex tisimgħu din il-kelma li rrid iwasslilkom, kelma li tfejjaq, kelma tal-ħniena tal-Missier lejn il-bnedmin kollha, mela issa se nagħmlilkom kelma wkoll ta' qawwa, sfidi qawwijin, għax intom disposti biex tisimgħu. Intom ftaħtu qalbkom għal dak li sa ngħid, dak li se ngħallem, biex intom tinħelsu kif hija ħelliesa ta' ħniena l-kelma li se nwasslilkom. U allura ninnutaw illi Ġesù innifsu jaqbad lil dik il-folla li ġiet biex tisimgħu, jisfidha proprju b'dak illi ġiet biex tisma', Mingħandek nippretendu l-kelma ta' Alla u dan hu li se nagħtik, u dan hu li se nagħtikom. Pereżempju, dan, dawn id-dettalji ta' din l-isfida li Ġesù jagħmel insibuha kemm fil-vers 18 qabel din is-silta li għandna, imma wkoll fil-vers 27, parti l-ewwel vers tal-test li għandna quddiemna, u anke fil-vers 47. Lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom. Mhux biss tisimgħuni b'widnejkom, imma tisimgħuni b'qalbkom. Kull min jiġi għandi u jisma' dan kliemi u jagħmel dak li ngħid jien, ħa ngħidilkom lil min jixbah, hu xebħ, mhux biss mhux xi xebħ tal-wiċċ jew tal-fattizzi jew tal-mod kif iġib ruħu, imma ta' kif dik il-kelma li qed iwasslilhom jagħmluha tagħhom biex tkun tista' tagħmel il-frott fiha u jgħixuha. U mbagħad anka jgħidilhom, Għalkemm intom ġejtu għandi minn kullimkien, dawn kienu marru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mard tagħhom. Mela allura, diġà bdejna deħlin f'din il-Kelma mħabbra. Kelma li tfejjaq imma wkoll kelma li ġġib is-salvazzjoni. Għaliex, il-ħelsien huwa proprju s-salvazzjoni li ġieb li ġie biex iġibilna Ġesù innifsu. Nafu, u San Luqa fl-Evanġelju kollu tiegħu joħroġha ħafna qawwija din, is-salvazzjoni li ġie biex iġib Ġesù, kemm bil-kelma tiegħu, kemm bil-fejqan li jagħti kull kwalità ta' fejqan, is-salvazzjoni ma tmiss biss ir-ruħ tal-bnedmin, dak li huwa spiritwali fil-bnedmin. Jekk naqbdu l-mirakli, per eżempju, li għamel Ġesù, insibu kwantità kbira li Ġesù għamel biex ifejjaq il-ġisem. Fejqan, biex ngħidu hekk, materjali jew korporali. Ftit huma l-mirakli li Ġesù jagħmel li għandhom x'jaqsmu mal-aspett spiritwali tal-bnedm, pereżempju, l-eżorċiżmi, pereżempju, l-maħfra tad-dnubiet, ftit huma, anzi hemm mument importanti ħafna tal-miraklu tal-paralitiku li niżżluh mis-saqaf. Jgħidulu, Inti qiegħed tidgħi għax ħadd ma jista' jaħfer id-dnubiet li f'Alla waħdu. Ġesù jgħidilhom, Biex nurikom li Bin il-bniedem, jien jiġifieri, għandu s-setgħa li jaħfer id-dnubiet, mela fejqan spiritwali, qal lill-mifluġ, lill-paralitiku, Qum, erfa' sottok u mur lejn darek. Biex jagħti prova tal-fejqan spiritwali, l-maħfra tad-dnubiet, jagħti sinjal ta' fejqan materjali. Għax is-salvazzjoni hija l-fejqan, ir-ritorn mill-ġdid, tal-bniedem sħiħ, ġisem u ruħ, bħalma ħalqu Alla fil-bidu. Tant li seta' jħares lejh Alla lill-bniedem li ħalaq u jgħid, Kollox huwa tajjeb ħafna. Il-missjoni ta' salvazzjoni ta' Ġesù li ġie biex iġibilna hija proprju din, li jreġġa' l-umanità għal dik il-perfezzjoni, dik it-tjubija li ra Alla meta ħalaq lill-bnedmin. Intom ġejtu biex tisimgħu l-kelma ta' awtorità tiegħi ta' bin il-Missier, U din l-awtorità qed nuriha proprju f'din l-isfida li qed nagħmlilkom. Id-diskors ta' Ġesù meta nifluh daqsxejn nindunaw illi ma jmiss affarijiet straordinarji f'dan id-diskors li għandna quddiemna f'dan it-test, jew inkella li nistennewh biss, pereżempju fl-aħħar tad-dinja, Imma huwa diskors li jmiss ħafna il-preokkupazzjonijiet, dak li lilna jinteressana, dak li lilna jinkwetana jekk irridu, fil-ħajja umana ta' kuljum tagħna, il-faqar, il-ġuħ, in-niket, il-mibegħda. It-twarrib, ir-rejection minn oħrajn, u n-nuqqas ta' ftehim mill-oħrajn, kollha, mar-Ratt tas-Salib ta' filgħodu, veru, niltaqgħu magħhom kontinwament. Kif se nlaħħaq mal-kontijiet, kif se nlaħħaq, kif se nixtri 'l hawn u 'l hemm dak li għandi bżonn, Nibda nitkellem ma' bnedmin oħra u min weġġajtu mod u min weġġani mod ieħor. Dawn ir-relazzjonijiet kontinwi li aħna nagħmlu ma' oħrajn niltaqgħu magħhom fil-fejqan li ġie biex iġib Ġesù u mbagħad fl-isfidi li qiegħed jagħmlilna hu stess permezz ta' dan il-kliem li qiegħed iwasslilna. U allura Ġesù jisfidana l-ewwel nett billi jurina ejja nkunu saqajna fl-art. Biex tkunu dixxipli tiegħi, u għalhekk qed jindirizza l-folla, biex tkunu dixxipli tiegħi, ma tridux tkunu anġli purissimi, qaddisin lesti, magħmulin, imma bnedmin tad-demm u l-laħam li qed timxu fit-toroq u fil-ħajja ta' din il-ħajja hawnhekk f'din l-art. Ir-raġuni ta' dan l-enfasi speċjalment minn San Luqa kienet illi d-dixxipli tiegħu dak iż-żmien, u mbagħad l-ewwel Insara lil San Luqa jindirizza permezz tal-Evanġelju tiegħu, kellhom din il-preokkupazzjoni qawwija, Jekk Ġesù issa miet, qam mill-mewt u tela' għand il-Missier, it-tieni miġja, Meta se tkun? Nistennewha malajr, x'joqgħod jagħmel hemm, hemm fuq għand il-Missier? Jerġa' jiġi, jalla jerġa' jiġi issa biex lilna joħodna miegħu. Dik l-għajta li fil-ktieb tal-Apokalissi nsibuha Maranatà, ejja Mulej Ġesù! Tant kien hemm preokkupazzjoni fuqha din l-ħaġa, iġri jiġi l-Mulej Ġesù, il-Mulej Rebbiegħ? Li kien hemm ħafna qegħdin b'idejhom fuq żaqqhom ma jagħmlu xejn. U pereżempju fl-Ittri ta' lit-Tessalonkin, San Pawl jgħidilhom, Jien qed nisma' li hawn fostkom min qiegħed jitgħażżen u mhux jaħdem kif għandu jaħdem. Lil dawn inwissihom, min ma jaħdimx lanqas għandu dritt jiekol, jgħidilhom. Għax l-idea li jrid iwassal f'din il-preokkupazzjoni ta' dawn l-ewwel insara kienet, Il-miġja ta' Ġesù se sseħħ żgur, iva. Imma ma noqgħodx inħabbel rasi, noqgħod ninkwieta meta se sseħħ. Se sseħħ żgur, meta ma nafx. Il-mistoqsija ma għandhiex tkun meta ġej il-Mulej Ġesù. Il-mistoqsija għandha tkun x'se nagħmel sakemm jiġi, kif se ngħix sakemm jiġi l-Mulej Ġesù. Imma dan kollu huwa biss l-introduzzjoni għal dak il-qalba ta' dan id-diskors. U l-qalba ta' dan id-diskors, ta' dan it-test li jwasslilna Ġesù fl-isfida tiegħu biex nilqgħu l-Kelma t'Alla, il-qalba hija l-imħabba li għandha tiddomina, tmexxi, il-ħajja tad-dixxiplu li huwa dixxiplu nisrani. Hija mħabba lejn il-proxxmu tiegħi. Imma mhux biss, l-imħabba wkoll lejn l-għadu tiegħi, għedna, mir-ratt tas-salib nibda niltaqa' ma' min mhux kulħadd jilqa' l-opinjoni tiegħi, mhux kulħadd japprezza dak li qed nagħmel, mhux kulħadd jifhem dak li qed nagħmel u nibdew Niltaqgħu ma' min ma jifhimniex, ma' min għandu xi jgħid magħna, ma' min għandna xi ngħidu miegħu. Mela mhux biss dixxiplu li jħobb lill-ħbieb tiegħu, imma wkoll kif se jirrelata d-dixxiplu ta' Ġesù, d-dixxiplu Nisrani veru, anke ma' min huwa għadu tiegħu? Dak li, jiġifieri, jobgħodok. Dak li jaqtgħek minn ħajtu. Dak li jgħajrek. Dak li jwarrbek daqslikieku inti kont xi ħaġa ta' disprezz. Dak li jsirqek b'mod sfaċċat. L-imħabba nisranija, jgħidilna Ġesù f'dan it-test, Hija u trid tkun imħabba differenti minn kull imħabba oħra. Jiġifieri, l-imħabba Nisranija tisfidana b'mod ġdid, tisfidana b'mod iktar profond u tisfidana b'mod differenti, l-imħabba, milli tisfida lil kull bniedem ieħor li jeżisti. Anke ħaddieħor li mhuwiex Nisrani, li mhuwiex dixxiplu ta' Ġesù, irid ukoll jiffaċċja l-isfida ta' Kif se nirrelata ma' min ma jifhimnix? Kif se nirrelata ma' min jobgħodni? Kif se nirrelata ma' dawk li lili ma jaħmlunix? L-isfida nisranija li għamel Ġesù dwar l-imħabba hija fil-fatt differenti minn dak li imħabba normali tisfida lill-bnedmin kollha. Imma mbagħad nistaqsu, jekk Ġesù jgħidilna, ħobb lil għadu tiegħek, itlob għal min jagħmillek id-deni, titlobx lura dak li slift, x'se jwassal lid-dixxiplu Illi jibqa' jgħix l-imħabba tiegħu lejn min assolutament ma jaħmlux, ma jħobbux. Minn fejn se jġib il-qawwa biex jagħmel dak li qed jgħid Ġesù f'dan it-test, biex l-isfida ta' Ġesù jilqagħha u jilqagħha b'qalbu kollha? U l-Evanġelju tal-lum ikompli jgħidilna din l-isfida, in-Nisrani, id-dixxiplu veru ta' Ġesù, jilqagħha bil-qawwa li tiġi mill-imħabba u l-ħniena ta' Alla nnifsu, li huwa Alla Missier, li nissel lid-dixxiplu fl-eżistenza, għamlu ibnu jew bintu lejn min huwa grat lejh. Alla jagħmel dak li jagħmel u hawn min huwa grat lejn Alla f'dak li jagħmel miegħu, imma wkoll ma' dawk, u jibqa' jħobbhom, ma' dawk li huma kollox barra grati lejn il-Missier għal dak li jagħmel magħhom. F'evanġelji oħra, Ġesù juża dik l-espressjoni li jibgħat ix-xemx tiegħu u x-xita tiegħu kemm fuq il-grati u kemm fuq dawk li huma ngrati lejh. Xorta jibqa' jibgħat ix-xita u x-xemx lil dawn. Ma jgħidx, dak ħabbni, mela x-xita ma tolqtux. U x-xita tolqtu. Dak mhuwiex iħobbni mela x-xemx ma tagħmillux ġid. Alla jħobb lil kulħadd xorta waħda. Luqa allura għandu prinċipji ftit differenti minn dak li toffrilna d-dinja. Anka fil-Missierna, per eżempju, niltaqgħu mal-espressjoni aħfrilna dnubietna għax aħna, skont l-Evanġelju ta' San Luqa, għax aħna naħfru lil min hu ħati għalina. Qed ngħidulu Alla skont il-Missierna kif insibuha fl-Evanġelju ta' San Luqa, Aħfrilna għax inti tista' taħfrilna. Aħna stess naslu li naħfru lil ħaddieħor. Aħseb u ara inti kemm tista' taħfrilna iżjed. F'San Vanġelu ta' San Mattew qiegħda b'mod differenti. Imma fil-każ ta' San Luqa, il-Missierna tgħidilna dil-ħaġa. Aħna nistgħu nsibu l-qawwa biex naħfru lil oħrajn għax fuq il-mudell tiegħek inti taħfer lil dawk li huma grati u lil dawk li mhumiex grati lejk. Fuq l-istess mudell tal-Missier tagħna li nissilna fil-ħajja, aħna nistgħu naħfru, inħobbu, nilqgħu l-isfida li jagħmlilna Ġesù fl-Evanġelju li qegħdin nitolbu bih. Fil-versi 27 sal-vers 36 dan it-test li għandna, jimxu f'din l-isfera partikolari ħafna tal-imħabba, l-imħabba tal-għedewwa. Imma mbagħad il-versi ta' wara biex naqduhom anke mal-Evanġelju sħiħ jagħtina mod iktar wiesa' Xi tkun ir-relazzjoni tagħna mal-bqija tal-bnedmin, mhux biss ta' dawk li ma jħobbunix, dawk li ma japprezzawniex, dawk li ma jifhmunix, imma mal-bqija tal-bnedmin l-oħra wkoll? Id-dmirijiet allura tal-insara lejn xulxin. Imma bil-mod kif jgħaqqadhom allura qisu qiegħed jgħidilna, Taf li r-relazzjoni tagħkom mal-bnedmin kollha, taf li d-dmirijiet ta' l-insara lejn xulxin, ta' dawk li huma dixxipli tiegħi kollha, irid ikollhom din il-qawwa speċjali, din il-karatteristika partikolari Illi l-imħabba tagħhom lejn l-oħrajn kollha twassalhom biex tagħtihom qawwa biżżejjed biex anke ma' dawk li huma għedewwa, dawk li ma japprezzawhomx, dawk li ma jħobbuhomx, ikun jista' jkollhom din ir-relazzjoni magħhom ukoll. Jistgħu jaqdu d-dmirijiet tagħhom ma' dawk ukoll. U allura nżommu tajjeb f'moħħna x'hemm wara dan kollu, wara dan it-test li jista' jkellem il-qalb tagħna għax huwa t-test tal-Kelma ta' Alla nnifsu lil qalbna. Imħabba mhux biss bil-kliem, imma mħabba effettiva fil-prattika. Għedna mhux xi ħaġa għolja spiritwali 'l bogħod 'il bogħod 'il bogħod, imma xi ħaġa li niltaqgħu magħha l-ħin kollu fil-ħajja tagħna. Mela imħabba fil-prattika imsejsa mibnija mhux biss fuq l-imħabba bejn l-insara, imma wkoll mibnija fuq il-kelma setgħana tiegħu. L-ewwel żewġ versi ta' dan it-test jagħtuna t-tifsira tal-bqija tat-test kollu. Il-versi 27 u 28, Ġesù jagħtina erba' kmandi fihom kif in-Nisrani jħobb lil oħrajn. Ħbieb u għedewwa, għax ir-relazzjonijiet tagħna mhumiex biss mal-ħbieb, ir-relazzjonijiet tagħna huma ma' kulħadd, dawk li huma ħbieb tagħna imma anke dawk li mhumiex ħbieb tagħna. U allura jgħidilna ħobbu lill-għedewwa tagħkom. Allura l-mistoqsija quddiem dan it-test, il-mistoqsija li qiegħed jagħmlilna dan it-test, Min hu l-għadu? Min hu l-għadu tiegħi? Huma dawk li jobgħoduni, għax Ġesù qalilna mbagħad, agħmlu l-ġid lil dawk li jobgħodukom. Dawk illi flok iberkuna jisħtuna, għax Ġesù qal, agħmlu l-ġid u bierku lil dawk li jisħtukom, u t-tielet tifsira ta' min huwa l-għadu tiegħi, Ġesù jgħidilna itolbu għal min Għandu kontrikom. Mela, min hu l-għadu nistgħu niġbruh f'dawn it-tliet karatteristiċi l-oħra, dawk li jobogħdukom, dawk li jisħtukom, dawk li iżebilħukom, dawk li assolutament jistmawkom mhux ta' bnedmin oħra bla drittijiet u l-kumplament. Min hu l-għadu tiegħi allura? Huwa dak li jobogħodni. U min jobgħodni lejja jħares b'dan il-mod, li fija ma jara xejn li fija jista' jħobb. L-għadu tiegħi huwa dak li fija ma jara xejn li jista' jħobb. U dan imur kontra il-mod kif iħares lejja Alla, li fija Jara ħafna u ħafna u ħafna x'iħobb fija. Dak li huwa mhux ta' min iħobbu fija huwa biċċa tiegħi, għax jiena m'obdejtx, ma ħaristx, il-kelma tiegħu, id-dnub tiegħi. U dak ma jħobbux Alla, ma jsibx fid-dnub tiegħi xi ħobb, xorta jibqa' jħobb lili però bħala persuna, bħala ibnu l-għażiż. Mela, ħobbu lill-għedewwa tagħkom, Ġesù qiegħed jgħidilna, Alla jħares lejk, anke jekk inti mhux dejjem tħobb lil Alla, b'mod li inti tista' ssib fik il-qawwa li tħobb anke lil dawk li ma jħobbukx. Lil min jisħtek, Ġesù jgħidlek bierku lil min jisħtek. Min jisħtek huwa dak li jixtieqlek kull deni biex ma jkollok l-ebda dinjità ta' bniedem. Ma jkun fik xejn ta' dinjità tal-bniedem. Kontra Alla illi ħalqek bniedem u fik ra kollox li huwa tajjeb ħafna. U lil Ibnu għamlu wkoll bniedem bħalek. Mela fik bħala bniedem Alla altru li jara x'iħobb. U mbagħad, it-tielet deskrizzjoni ta' min huwa l-għadu tiegħek huwa dak li jżebilħek. U Ġesù jgħidilna itolbu għal min żeblaħkom. Jiġifieri dak li jwaqqa' x-xbieha ta' Alla fik. Kontra Alla li ħalqek fuq ix-xbieha tiegħu. Mela l-għadu huwa dan kollu. L-għadu huwa dak li jġib ruħu kompletament kontra dak li jġib ruħu Alla miegħi. Dak kollu li jagħmel Alla miegħi, l-għadu tiegħi ma jagħmlux. Jagħmel bil-maqlub. U jiena, fuq kollox, jiena xbieha ta' Alla. Imma kliem Ġesù dwar l-imħabba jrid jittieħed ukoll fil-kuntest ta' dak li kienu jifhmu bih fi żmienu meta Ġesù qiegħed jgħid dan id-diskors. Irridu naraw anke l-kuntest kollu li fih Ġesù jgħid dan id-diskors. Il-mentalità dak iż-żmien, mhux biss il-mentalità tal-kultura ta' Ġesù, il-kultura Lhudija, imma anke tad-dinja ta' madwaru, Kienet tħares lejn l-imħabba tal-għedewwa bħala xi ħaġa tal-boloh. Min jaħfer u jħobb lill-għadu tiegħu huwa iblah hawnhekk mhux postu. U r-raġuni hija li inti tkun qed turi jekk tħobb lill-għadu tiegħek, jekk taħfer lil min għamillek id-deni, int qed turi lilek innifsek li m'għandikx qawwa biżżejjed biex tkun bniedem ta' sinsla. Din hija l-mentalità li kienet iddawwar il-kultura ta' Ġesù nnifsu. Però din mhix ġejja biss mid-dinja, per eżempju, Griega li kienet iddawwar il-kultura Lhudija, imma din insibuha anke fit-Testment il-Qadim. Per eżempju, fil-ktieb tal-Levitiku, il-kapitlu dsatax, vers tmintax, Jgħidilna b'dan il-kmandament, La titħallasx b'idejk u la żżommx f'qalbek għal ulied niesek, imma ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Mela anke t-Testment il-Qadim, il-poplu Lhudi allura jiddeskrivi lill-proxxmu tiegħu, lil għajru, bħala ulied niesek. Jekk m'intix Lhudi, jew inkella ma dħaltx fil-poplu Lhudi, inti m'intix għajri, jekk jiena Lhudi. Inti m'intix prossmu tiegħi, jekk jiena Lhudi. Din kienet anke l-mentalità, mela, tat-Testment il-Qadim. Bil-mod kif Ġesù jippreżenta fl-Evanġelju li qegħdin nitolbu bih, L-isfida l-kbira li n-nisrani li jrid ikun tassew dixxiplu tiegħu kompletamed b'mod differenti. Nistgħu nsibu anka fl-Evanġelju ta' San Luqa stess il-parabbola tas-Samaritan it-tajjeb li jaqleb rasha 'l isfel propju din il-kelma li hemm fil-Levitiku. Għajrek, il-proxxmu tiegħek, huwa biss dak li huwa parti mill-poplu tiegħek, Lhudi ieħor. U Ġesù jgħidlu, Inti lil min trid li jgħinek meta għandek bżonn inti? Lil kulħadd, naturalment, Samaritan, mhux Lhudi, Grieg, u x'inhu, l-aqwa li fil-bżonn tiegħi jiġi u jgħinni. Mela allura meta se niġi biex ngħin lill-proxxmu tiegħi jien? Għaliex tinbidillu d-definizzjoni tiegħu? U l-proxxmu li rrid ngħin jien isir Imma stenna ftit, il-proxxmu jsir biss dak li huwa Lhudi, dak li jaqbel miegħi, tal-partit tiegħi biex ngħid hekk, il-bqija l-oħrajn nista' nibqa' għaddej u ma nagħtix kas. Ġesù jaqleb din id-definizzjoni tal-proxxmu, kif qiegħed iwassalilna anke f'dan it-test hawnhekk. Min trid ikun il-proxxmu tiegħek? Mela agħmel l-istess ma' dak li huwa qiegħed idawrek fil-ħajja tiegħek kollha. Fil-liġi ta' Mosè kien hemm dan il-prinċipju wkoll li l-għajrek ikun dak li Jagħmel parti mill-poplu tiegħek biss. Mosè kien daħħal il-liġi ta' għajn għal għajn u sinna għal sinna minħabba l-kultura ta' dak iż-żmien. Ġesù jwassalha għal perfezzjoni din il-kelma ta' Mosè. Ħobb anka lill-għadu tiegħek. Ħobb anka lil dak li ma jagħmillikx il-ġid. Għaliex imma, għaliex jiena, Ġesù tani dan il-kmandament? Kif jikkmandani Ġesù kif għandi nħobb lil oħrajn? Mela l-imħabba tista' tikkmanda? Dak li ġab ġdid Ġesù kien li dawn il-kurrenti ibda mit-Testment il-Qadim, fil-Liġi ta' Mosè stess, fil-kultura anka Griega li kienet iddawru, Dawn il-kurrenti jagħmilhom kmandi għal min irid ikun veru dixxiplu tiegħu. U l-kmand Ġesù jibnih proprju fuq dak li jagħmel il-Missier ma' kull wieħed u waħda minna. Il-Missier lilek iħobbok dejjem jew biss meta hemm xi jħobb fik? U l-esperjenza tgħidli Alla lili jħobbni bħala missier il-ħin kollu anke meta jien ma napprezzax. Il-qawwa li tiġini mill-fatt li l-Missier iħobbni anke meta m'hemmx xi tħobb fija, allura jien dik il-qawwa tgħinni biex inħobb ukoll lil dawk li huma madwari mhumiex japprezzaw dak li nagħmel jien. Mhumiex iħobbuni, imma jien ikkmandat li nħobbhom. Imma din il-qawwa tiġi biss minn dak li qed jagħmel miegħi l-Missier fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Naturalment dawn il-kmandi li nsibu f'dan it-test Noqogħdu attenti li ma jkunux kmandi li aħna nobduhom jew naħsbu li għandna nobduhom kif ngħidu ad litteram, kelma b'kelma skont l-ittra u mhux skont l-ispirtu tagħhom. Tant li hawnhekk insibu wkoll f'dan it-test meta xi ħadd jagħtik fuq bil-ħarta fuq wiċċek dawarlu l-ieħor ukoll. Imbagħad immorru fl-Evanġelu ta' San Ġwann fejn Ġesù kien għaddej fil-proċess lhudi lil Ġesù jgħidilhom lill-awtoritajiet Lhud jiena dejjem kont inkun fit-tempju qatt ma għamiltuli xejn, qatt ma żammejtuni, ikun hemm wieħed mill-qaddejja u jagħtih Daqqa fuq b'ħarta fuq wiċċu. Ġesù dak il-ħin ma jdawwarx wiċċu n-naħa l-oħra u jgħidlu jekk tkellimt ħażin, għidli fejn, imma jekk ma tkellimtx ħażin, għaliex tagħtini bil-ħarta? Skont dan il-kmandament tat-test tal-lum suppost dawwar wiċċu, veru? X'inhi l-idea ġifieri? L-idea wara dawn il-kmandi huma mhux talli ma tpattix, Imma tħobb lil dak li jagħmillek id-deni. Mhux kwistjoni li tani daqqa fuq wiċċi naħa, ndawwar wiċċi n-noħa l-oħra, mhux kwistjoni li ma jkolli l-ebda drittijiet fil-ħajja u jekk slift biex ngħin lil xi ħaddieħor m'għandix nippretendi li jagħtini lura dak li slift u l-kumplament. L-ispirtu ta' din l-ittra tal-kmandi li qed iwasslilna Ġesù hija din, Ara kif iħobbok il-Missier lilek, u ħaddem dik l-imħabba li Alla l-Missier iħobb lilek, ħaddimha fir-relazzjonijiet tiegħek mal-oħrajn. Allura quddiem din il-kelma, nitilgħu t-tieni skaluna. X'qiegħed jgħid Alla lili permezz ta' dan it-test? U nistgħu nagħmlu suġġerimenti, naturalment Alla jkellem lil kull wieħed u waħda minna fil-qalb tiegħu skont kif għandu bżonn, imma nistgħu nagħmlu suġġerimenti għal riflessjoni tagħna. Għaliex, per eżempju, in-nisrani għandu jġib ruħu skont il-barkiet li jagħti Ġesù fil-Beatitudni? U allura anka skont dan id-diskors fit-test li llum tlabna fuqu, għaliex għandi nagħmel hekk jiena biex inħobb lil oħrajn? Irrid inkun daqshekk radikali? Mhux għax inħares lejn il-Missier u nagħmel dak illi jagħmel hu fil-fatt? Mhux għax il-Missier jagħtini l-qawwa tiegħu stess permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħu Li jqaddisni biex nagħmel hekk jien ukoll. Imma dan ma nasal qatt li nagħmlu bil-qawwa tiegħi biss. Irrid biss inħares lejn il-Missier x'jagħmel hu miegħi, meta nħobbu imma anke meta ma nħobbux jiena. Għalhekk Ġesù jitla' fuq l-għoljiet l-ewwel biex jitlob u jgħaddi l-lejl fiġ-ġnub biex minn dik il-qawwa li tagħtih il-Missier jkun jista' jwassal f'din il-missjoni tant radikali profonda lil dawk li jixtiequ jkunu dixxipli tiegħu. U nistgħu nistaqsu lilna nfusna quddiem dan it-test, għax dan it-test qiegħed iweġbilna wkoll din il-mistoqsija li għandna f'qalbna. X'hemm ħażin li jkollok il-ġid? X'hemm ħażin li tieħu d-drittijiet tiegħek? X'hemm ħażin li ma tħallix lil min ikasbrek, pereżempju? Kelma t'Alla wkoll tindirizza din il-mistoqsija kbira f'qalbna, Jiena ma għandi l-ebda dritt fil-ħajja tiegħi ma' bnedmin oħra, fil-ħajja tiegħi mal-oħrajn, ma jibqagħli l-ebda dritt allura skond dawn il-kmandi ta' Ġesù? Allura kif jitlobna mmorru kontrihom dawn id-drittijiet tagħna ta' bnedmin li aħna? Jitlobna Ġesù nħarsu lejn dak li jagħmel il-Missier magħna. Donnu l-Missier jitlef ukoll id-drittijiet tiegħu ta' dak li ħalaqna, ta' dak li huwa l-Missier tagħna. Imma kif jitlifhom? Billi lilna jagħmilna aktar sħaħ bl-imħabba li biha iħobbna. Bħalma waqt narawha matul din is-sensiela, xi tfisser tassew il-ħniena, li jiena nagħmel spazju fija għal dak li qed inħenn għalih bħalma jagħmel Alla biex jiena nerġa' nibda ngħix b'mod iktar sħiħ. Kelma t'Alla f'dan it-test qiegħda tindirizzalna proprju dawn ix-xewqat, dawn il-mistoqsijiet li jqumu f'qalbna kontinwament fil-ħajja tagħna. Jiena nitlef dak li huwa jien għax Alla qiegħed jibdilni fl-imħabba tiegħu li għandu lejja. U allura fit-tielet skaluna, skaluna tal-orazzjo, x'sa ngħid jien lil Alla li qiegħed ikellimni permezz ta' dan it-test, nista' nitlob. Missier qaddis. Atini dak li lili jagħmilni tassew ibnek. Għinni nħoss l-imħabba tiegħek ta' missier li lili toħloqni bħala ibnek, ħalli bħala ibnek inkun nista' tassew inġib ruħi kif int iġġib ruħek mhux biss miegħi imma wkoll mal-oħrajn. Mulej, għamilni ħabib ma' kulħadd. Agħmel li persunti tnissel fiduċja f'min qed ibati u jħossu mdejjaq, f'min qed ifittex id-dawl għax jinsab 'il bogħod minnek, f'min jixtieq jibqa' jħobb u ma jafx kif, f'min jixtieq jiftaħ qalbu u jħossu bla ħila. Missier, għinni ħalli ma mmurx ngħaddi minn fejn xi ħadd, b'ħarsa indifferenti, b'qalb magħluqa, bil-pass imgħaġġel. Mulej, għinni ħalli nagħti kas mill-ewwel ta' dawk li jkunu qrib tiegħi. Għinni nagħraf lil dawk li jkunu mħassbin u mħawdin. Agħmel inħoss hekk li nasal biex inserrħilhom qalbhom. Mulej, eħlisni minni nnifsi biex inkun nista' nservik, biex inkun nista' nħobbok, biex jirnexxili nisimgħek f'kull wieħed minn ħuti Li inti tlaqqagħni miegħu. U allura l-kontemplatio issa, l-esperjenza profonda li jien nista' nagħmel quddiem din l-imħabba tal-Missier lejja anka meta jien ma finix wisq xi tħobb, donna hija din il-kontemplatio, l-isfida Li għamilli Alla biex jiena nġib ruħi bħalma jġib ruħu Hu miegħi, mill-esperjenza li nikseb fil-ħajja ta' kuljum ta' x'jagħmel Alla miegħi, jiena din il-ħaġa nista' naqsamha proprju mal-oħrajn li niltaqa' magħhom. Imma dan nista' nagħmlu bil-konvinzjoni li Alla jnissel f'qalbi illi jiena nista', bil-qawwa kollha illi tani hu stess, inġib ruħi bħalma jġib ruħu hu. U allura jekk irrid xi ħaġa fil-prattika li jagħtini Alla permezz tal-kelma tiegħu li llum tlabna biha, Min jaf kieku nfittex f'qalbi lil xi ħadd madwari, m'hemmx għalfejn 'il bogħod minni, madwari, li nħoss antipatija lejh. U naħdem bis-serjetà biex Mhux ma nħossiex l-antipatija, għax dik m'għandix kontroll fuqha. Is-sentimenti m'għandix kontroll fuqhom. L-antipatija u s-simpatija, li huma sentimenti, dawk m'għandix kontroll fuqhom. Għandi kontroll fuq x'nagħmel b'dak li nħoss. Jekk hemm persuna f'ħajti li jiena nħoss antipatija lejha, din il-persuna, Nitlob, u naħdem bis-serjetà, biex ma nimxix fuq dan is-sentiment. Xi ħadd li weġġagħni bil-kbir, per eżempju, u għadni ma wasaltx biex naħfirlu. Ejja naħdem bis-serjetà, bil-qawwa ta' Alla u bl-imħabba li hu jpoġġi f'qalbi meta jiena m'iniex ta' min iħobbni, Biex bil-mod il-mod din l-imħabba tal-Missier tittrasformani, tibdilni, u nkun kapaċi nasal fil-punt li almenu nixtieq li naħfer. Mhux xi nħoss, imma x'nagħmel b'dak li nħoss. U għalhekk Missier Qaddis, irrid ngħidlek grazzi li tajtni din il-kelma tiegħek u li tajtni lil Ġesu ibnek li għamiltu bniedem bħali li jgħaddi mill-istess ħajja tiegħi biex jispjega ħieli din il-kelma. U jnissel f'ija. In-nar tal-imħabba tiegħek inissel fija x-xewqa li nimxi fuqha, li nilqa' din l-isfida li qed tagħmilli f'din il-Kelma tiegħek. Grazzi Missier. Grazzi Ġesù Iben ta' dan il-Missier. U grazzi Spirtu Qaddis li tnissel f'qalbi din ix-xewqa għall-Missier. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.